Can you give an explanation and try to introduce the idea?
Mistoqsija interessanti. Iva, kelli ġiex publikazzjoni fuq il-Tunisia, u raġuni kienet mhux biex nagħmel Number one, xtaqt nistimula ftit il-ħsieb fuq euthanasia dak li kunx jaħseb. Number two, nara ħafna nies disprati. Number three, jien xtaqt ukoll nagħmel daqsxejn enfasi wkoll fuq alternative medicine. X'inhi alternative medicine? Fejn nagħtu każ jien għandi cancer ħan nitkellem fuqi. Kura m'hemmx. Imma sabu x'imkien l-Afrika li għandek ċertu mushroom differenti li tista' tgħini. Bħala legislation jiena ma nistax inġiba dik biex nipprova tiġi legali. Naħa ta' customs ħajwaqfuk, minn naħa ta' port health ħajwaqfuk, minn naħa tal-health department waqfuk. Jekk xi ħadd ħajjejnek biex iġġiba ħajġi kompliċi miegħek li tipo li legali. Meta bdejt anki l-stem cells bħala treatment Malta kont wieħed mill-pioniri biex nibnihom. Ħafna minnhom, ħafna mit-tobba, ħafna mill kienu kontriha għal xiex. Għax is-success rate hija ta' 30%, 20%, tista' ma taħdimx, hija ħela ta' flus. Issa jekk jiena ċ-choice tiegħi hija ta' finti li ħammut fi żmien tliet xhur erba' xhur. U għandi hope li ħanieħu dat tip ta' treatment għan fotti għaxin elf, għan nisagġera għan nitkellem tipa dika. Mm. Imma għandi hope li ħatejni. Id-deċizjoni għatijaj, mux tal-gvern. Mhux hekk? Mhux tal-ebda stat. Alla l-eutinejżja daħħaltha bħala kunċett ukoll, li għandha tidħol l-eutinejżja dak li jkun jiddeċiedi. Sabiħ jekk jien ħammut. Mela. Immut ma' tfal, ngħidilhom ċaw qabel, mhux qed jistennew li ġurnata wara oħra l-ftit xhur sakemm jien niddispraw mut waħdi. u mitt bil-paċi. Imma jrid ikolli wkoll iċ-choice li jkolli ta' xi ħaġa alternattiva. Jekk jien naħseb li kan nixrob dina għalkemm mhux legali ġibha Malta ħa nuża l-skopijiet tiegħi personali li tista' tfejjaqni. Għax għandu jżommni l-istat? Għax għandu jżommni mir-regulations? Għax jien għandi nistenna. U x'inhu raġunament tal-istat f'dan il-każ għalfejn jista' jwaqfek? Għax hija legali. Imma għalfejn jagħmilha, għalfejn il-liġi. Għax il-liġi tal-mediċina għandek li ċertu mediċina anki biex tinbih tittaddi minn ċertu fażi differenti. Eh. F'Malta morru. Ma tingħatax eżenzjoni lil nies li għandhom mar terminali u daw ħajmutu xorta u speċta. L-unika eżenzjoni li saret ħaġa storika fi żmien il-COVID biex intużaw il-vaċċini bla ebda studju fuqna. Hmm. Imma xi ħaġa oħra ma m'hemm l-ebda ma tistax issir. Ħaġa oħra f'Malta naħseb wieħed mill-iktar ftit postijiet fejn mediċina jew parti minn mediċina jew ċertu minnhom li huma borderline ma' mediċina bil-forsi x'jem spiżeriji. Pajjiżi oħra ċertu mediċina, eżempju Panadol, eżempju l-Ingilterra nista' x'jem supermarket, anke mm. l-Italja. Mm. Malta bilfors trid tixjemm spiżerija. Barra minn hekk Malta wkoll għandha numru ta' spiżeriji huma limitati. Ma tistax immur jien napplika spiżerija. Trid bilfors taf int jew tbigħ jew tixxi minn spiżerija differenti. Mm-hmm. Tfiem ċertu issa forsi għax żgħir, ir-raġunamenti, Għalx ma' spiżjara biżejjed, għax hawn ħafna argumenti. Jiena minn ma' ċertu planning naqbel ġifieri ehm, ta' ċertu industrija għandek bżonn daqshekk, naħseb li l-iktar ħaġa li jbati minnu dal-pajjiż fil-fatt jew waħda mill-iktar huwa nuqqas ta' pjanar.
Għax ma nagħmlux limitu fuq min ibih il-passiġġi. Per eżempju, le nista' bejt veri għara għara taħseb li mhux se naqbel miegħek. Jew jew kemm jiftħu burgers, ta' fint fast food. Eh, jien naħseb li kemm jiftħu supermarkets.
U kemm għandna nagħmlu appartamenti u kemm għandna bżonn nagħmlu uffiċċji, ġifieri naħseb daw l-istudji fil-verità meta partikolarment inti għandek ehm, service area li hija tan żgħira biex huma kardinali, imma għamilna l-kontra. Imma l-unika settur li huwa regolarizzat huwa tal-farmaċija. Mela, tlaqna?